Иоанны ӕргомады чиныг, фыццаг сӕр. Ам цы фыст ис, уый Хуыцау бафӕдзӕхста Йесо Чырыстийӕн, рӕхсчы цы уыдзӕн, уый йын йӕ цагъартӕн куыд раргом кӕна, афтӕ. Ӕппӕт уыдӕттӕ Йесо равдыста йӕ цагъар Иоаннӕн, кӕй йӕм арвыста, йӕ уыцы зӕды фӕрцы, ӕмӕ Иоанн фехъусын кодта, цы федта ӕппӕт уыдӕттӕ. Афтӕмӕй ӕвдисӕн ныллӕууыд Хуыцауы ныхасӕн ӕмӕ радзырдта Йесо Чырыстийы тыххӕй. Ацы пехуымпар ныхӕстӕ чи кӕсы ӕмӕ сӕм чи хъусы, цы фыст дзы ис, уыдӕттӕ кӕмӕ хъарынц, уыдон тӕхудиаг сты, уымӕн ӕмӕ рӕстӕг ӕрӕввахс. Иоаннӕй аци явд аргъуанмӕ: хорзӕх ӕма ун фарн чи ис, чи уд ӕма чи ӕрцӕудзӕн, уомӕй ӕма йӕ бадӕн раст чи ис, уыцы ӕвдудӕй. Ӕма иузӕрдион Ӕвдисӕн Йесо Чырыстийӕ мӕрдтӕй фыццаг чи райгас ӕмӕ зӕххон паддзӕхты Паддзах чи у, уымӕй. Уый мах уарзы, ӕмӕ нӕ йӕ туджы руаджы ссӕрибар кодта нӕ тӕригъӕдтӕй, скодта нӕ паддзӕхтӕ, йӕ Хуыцауӕн ӕмӕ фыдӕн лӕггадгӕнджытӕ. Кӕд ӕмӕ йын паддзахад уӕд мыггагӕй мыггагмӕ. Амен! Мӕнӕ уый ӕрцӕуы ӕврӕгътимӕ, ӕмӕ йӕ алчидӕр фендзӕн, чи йӕ барӕхуыста, уыдон дӕр. ӕмӕ йӕ разы ныззыназдзысты ӕппӕт зӕххон адӕмтӕ. Бӕгуыдӕр афтӕ уыдзӕн. Амен! Ӕз дӕн Альфа ӕмӕ Омега, райдиан ӕмӕ кӕрон, зӕгъы Хицау Хуыцау. Чи ис, чи уыд ӕмӕ чи ӕрцӕудзӕн уыцы дунедарӕг? Йесойы тыххӕй уемӕ фӕразонӕй тухӕнтӕ чи ӕвзары, Сымахимӕ йӕ паддзахады хай чи райсдзӕн, ӕз уӕ уыцы фсымӕр Иоанн дӕн. Хуыцауы ныхас кӕй амыдтон ӕмӕ Йесойӕн ӕвдисӕн кӕй лӕууыдтӕн, уый тыххӕй ӕз хаст уыдтӕн, Патмос чи хуыйны, уыцы сакъадахмӕ. Хуыцауы боны ӕз уыдтӕн сыгъдӕг удӕй разӕнгард, ӕмӕ мӕ чъылдыммӕ фехъуыстон, сыкъауад ын дзы зӕлыны хуызӕн домбай хъӕлӕс. Ӕз дӕн Альфа ӕмӕ Омегӕ, фыццаг ӕмӕ фӕстаг. Цы уыныс уый чиныджы ныффыст ӕмӕ йӕ арвит Асийы авд аргъуанмӕ: Эфесмӕ, Смирнамӕ, Пергаммӕ, Фиатирамӕ, Сардисмӕ, Филадельфи ӕмӕ Лаодикимӕ. Ӕз акастӕн фӕстӕмӕ, чи мӕм дзырдта, уый феныны тыххӕй. Ӕмӕ куы акастӕн, уӕд федтон авд сызгъӕрин цырагъдарӕны. Ӕмӕ цырагъдарӕнты хсӕн адӕймаджы фырты халдихы. Йӕ уӕлӕ даргъ дарӕс. Йӕ риуыл баст уыди сызгъӕрин рон. Йӕ сӕрыхъуынтӕ уыдысты миты хуызӕн урс-урсид къуымбилау. йӕ цӕстытӕ пиллон артау. Йӕ къӕхтӕ ӕрттывтой, пецы чи сзынг, ахӕм ӕрхуыйау. Йӕ хъӕлӕс та нырыд стыр ӕхсӕрдзӕнау. Йӕ рахиз къухы авд стъалыйы. Йӕ дзыхӕй ӕддӕмӕ зынди цыргъдыком цирхъ. Йӕ цӕсгом уыди ӕмбисбоны тӕмӕнкалгӕ хуры хуызӕн. Ам ес куы федтон, уӕд мардау рхаудтӕн йӕ къӕхты цурмӕ. Уӕд мыл уый Ӕрӕвӕрдта йӕ рахиз къух ӕмӕ мын загъта: Ма тӕрс, ӕз дӕн фыццаг ӕмӕ фӕстаг, дӕн удӕгас, ӕз уыдтӕн мард, ныр цӕрдзынӕн мыггагӕй мыггагмӕ. Мӕнмӕ сты мӕрдты бӕстӕйы ӕмӕ мӕлӕты дӕгъӕлтӕ. Уӕдӕ ныффысс, цы федтай, цытӕ цӕуы ӕмӕ фӕстӕдӕр цытӕ ӕрцӕудзӕн, уый тыххӕй. Мӕ рахиз къухы кӕй уыныс, Уыцы авд стъалыйы, стӕй авд сызгъӕрин цырагъдарӕны сусӕгдзинад ахӕм у: авд стъалыйы сты авд аргъуанӕн сӕ зӕдтӕ, авд цырагъдарӕны та сты авд аргъуаны.